Yendef ufwad-iw s irem. Tigzirt isefra. D tadwilt yal ddurt lawan-a sɣur Ḥasan Maḥruc. Yezger akkinna, yemlal-d d talwit. D nettat i yimenna, yid-s tewwi-t, fiḥel timenna, s wallen tefhem-it. Teṭṭef-as afus, rekben aẓenẓar, tayri-nni tḥus, tegra-yasen aẓar, ulawen fessus, ɣlin-d ɣer unnar. Lḥmam di sellen, sselam Rebbi fell-awen, uɣal-d ɣer unihi, tedwilt-nwen, tedwilt-nneɣ, tedwilt d isefra, tadwilt n wawal imeɛnen, wawal igerrzen, wawal fessusen. d wawal i d-ittawin abeḥri i turet, awal anida meslay deg-s yifti, ameslay deg-s d win i d-ittawin maca ḥaca d wayen iffeɣ cwi nettmeslay ass-a, mana yezmer ad ibeɛɛed akkin anida amedyaz mi ara ad yessefraw dayeni, ad tafeḍ iseqdac imeslay-nni maci akken i t-nesseqdac deg lhedra n kul ass akken i wagar-aneɣ, mana yezmer ad ten-yesseqdec akken i yebɣa netta, s tunuɣin tinɣumnigin, yeɛni s les métaphores, s ṣṣwur akkin lbayaniya, ttafeḍ donc ihi ad tenweḍ belli awali mi ara ten-tesseqdac, mi ara ten-d-nettini akkin kan wagra akkin-i, ad s-niwi belli am wakken d yiwen lmeɛna kan i yesɛa, aziɣ amedyaz mi ara d-yessefraw, Yezmer ad s-ifk i wawal-nni sin n lmeɛni, tlata n lmeɛni, aṭas n lmeɛni ay yezmer ad t-yesseqdec. D wan ay d amedyaz akka ay nebɣa ad nissin tamaziɣt taqbaylit, akka ay nezmer daɣen ay nebɣa meḥsub Asirfed ad tennerni iman-is, acku tameslayt mačči kan d lhedra kan kan kul ass wagra neɣ kan deg lqahwa neɣ deg ubrid neɣ d acu, meɛna tameslayt i wid ihi ad tt-neḥder, nɛas fell-as, ad tt-nesseḥbiber s mi ara d-yili akka ini yiwen yezmer ad tifti deg tsekla, ma deg tsekla ama donc d tamedyazt, ama kayni d ungalen d tullizin ar taggara, din ara d-tbin tameslayt, yeɛni amek ay treṣṣa, amek ay tṣeḥḥa, amek ay tbedd.

Ɣriɣ-t-id imi ur nniɣ-ak-d ur kcimeɣ ara mliḥ deg wayen i icudden ar waya. Ɣriɣ-t-id am wakken sɛiɣ cwiya, fkan-iyi-d afud ccuxat n tmaziɣt i yi-slemden imir. Ay. Lliɣ sɛiɣ yiwet tciɣt isem-is Saɛawi, tesseɣlay tamaziɣt deg useggas 2020, imir, ay, 2020, 2020 aya, d nettat i yi-yesseɣtan. Tesla-yi-d abrid am akken ssefraweɣ, nella neɣɣar akka s ttuɣ iman-iw deg laklaṣ. Dɣa tufa-yi-d ttaruɣ akken, ihi d acu tettaruḍ neɣ s ttaruɣ kan, teddem-d akka teɣɣar, dɣa tusa-d tesseɣta-yi-d, d imir i ɛelmeɣ bac. Wala. Duk lḥemdullah, duk ladɣa ma d ilin nekkini iselmaden

Ad s-qqareɣ seg wasmi, seg wasmi nefḍeḥ nekni i feḍḥen leɛyub-nneɣ, seg wasmi nbeddel tikli i qqaren ḥbes ad ferren-aɣ. Mi yuɣal rray ar warrac, teɛreq ula d taqbaylit, tilufa caḍent ṣwab ulac ansi ara d-tbin talwit. Ala ẓẓaden d tefyar, zzmana yettbeddil, am lebḥer am lberr, lweqt-a yettseṭṭil. Leɛqel yif-it wedrim, am wakken kra ur ixuṣ, Uraren ula s ddin, yefk-d nnig waya ma drus. Leɛqel, yif-it wedrim, am wakken kra ur ixuṣṣ. Uraren ula s ddin, yefk-d nnig waya ma ixuṣṣ. Deg usefru-agi amzun txedmeḍ, qu'est-ce que qqaren là, comparaison, aserwes, lmuqarana,

Tilelit lisahi, Yesla-yi yetbir imi s-nniɣ a wi yernan d ṭṭir deg ddunit ay ttwaḥebseɣ, yeḍsa yenna-yi ur ttḥebbir, aẓ-d a meḥku ur yi-ttṣebbir, qqim ɣer tama ssefrawseɣ, deg yiman-is yesmencir, nettewɣiḍ di sin d lḥir, ttmuquleɣ-t sḥassfeɣ, yenna-yi tenwiḍ-d lxir, mi d-twalaḍ nettferfir, deg wurfan ay xnunseɣ. Mennaɣ ad iliɣ d amdan wisan tucbiḥt ṣṣifa-m wama zzher-im wul-iwumi-s a nembaddal ledwar d iḥulfan xerṣum-as deg wussan ṭṭmeɛ deg wulac yettcemmit ǧǧɛaleɣ d tilelli deg ixuṣṣaɣ d ccwal ɣur-s ttazzaleɣ ddeqs ddeqs ɣerqeɣ am targit deg yigenni aql-i nɛallaɣ leḍyur ddeqs ay d-mlaleɣ nwiɣ d tin kan i d talwit ɛyiɣ ɣef lqermud ay rseɣ akka d wakka ttmuqquleɣ syin walaɣ-d ddunit Luẓeɣ d tagulla ssarameɣ ɣef i lemcan ad ttqellibeɣ lxuf n wesḍaḍ i d tawaɣit yewwet-d ugeffur kukreɣ qerbeɣ lɛecc ad berkeɣ aḍu ayen bniɣ yesderrem-it deg usemmiḍ ay kerfeɣ tudert-iw fell-as xaqeɣ talsa kullec tmeyzit.

Meɛna amek ara tawḍem ɣur-s? Tiseɣlit-is ma teɣli. Tiseɣlit-is ma yella teɣli, am uɣersiw deg teẓgi-ines. A win yettsuɣun tilelli, kečč aql-ik d akli-ines. A win yettsuɣun tilelli, kečč aql-ik d akli-ines. D tidet, axaṭer tikwal mi ara yiwen ad ittnadi sin wutlelli kan i yellan.

A s-qqareɣ ihi, ɣer ɣur-i mi d-ḍall tayri, tayri n ubeḥri i d-yeggran deg zzman-agi. Mačči am cfawat n temẓi d ṭṭmeɛ yesgugmen imi acḥal cebḥent dayenni. Tamuɣli-w tezleg, aḥulfu-w yecceḍ, ṣṣwab ɣer ɣur-i yeɛreq, assi-w yebzeg, yuɣal wul-iw semmeḍ, iṭij fell-i yugi ad d-yecreq. Nndama, rruḥ-iw a tcerreg, ayen yelhan akk deg-i tennuḍ, s mekken ugiɣ lefraq, aɛdaw fell-i ad yezmummeg, lǧehd seg-i yelluḍ, zzman-agi yesserfaq, aɛdaw fell-i ad yezmummeg, lǧehd seg-i yelluḍ, zzman deg-i yesserfaq.

Ulac tayni yettili-d ladɣa gar mi ara myeḥmalen medden akkayni, ama argaz d tmeṭṭut, ama d lwaldin, ama d aytmaten akkayni. Ad tafeḍ lefraq-nni mi ara d-yili yers-d dinna lɣaleb, ama akken i d-nniɣ,

Ulli ɣef zik ad d-yesmekti, ad d-yesmekti akken ad naru, ad naru leɛwayed-nni, leɛwayed n lejdud, lejdud ɣer ɣur ncud, ncud mačči kan s yimi. Imi ad d-yadder adreyis, adreyis yessifsis, yessifsif, yessifsis d ddwa ḥellu, imi ad d-yadder adreyis, adreyis yessifsis, yessifsis d ddwa ḥellu. Akka donc ayen kan d-nniɣ d lweqt n udlis tɣedreḍ din sebɛa yisufar d acu-ten yisufar-ayni mal yeɛni tessneḍ yeɛni acu xeddmen deg udlis-ayni

Ar medden kan yis-k selleɣ, deg-i d lemni i d-tṛebbiḍ. D lferḥ ay cedhaɣ, ul-iw iɛawez-iw semmiḍ. Ass-a d imeṭṭi lferḥ ay jerbeɣ, kečč ay aḥulfu-w teṣfiḍ. Ṣṣber d leɛtab ay t-id-uǧǧweɣ, ay allaɣ-iw wer d-temmektiḍ. Ẓriɣ uklaleɣ ad ferḥeɣ, ẓriɣ aṭas ay nɛettabeɣ. Deg ttexmam ay sserfeɣ, tusiḍ-d yid-i tecniḍ. Deg ttexmam ay sserfeɣ, tusiḍ-d yid-i tecniḍ. Seg wakken ay tferḥeḍ, alammi i tettruḍ, ala xaṭer d berdin i imeṭṭi n lferḥ.

Asexdeb ay diri akka ayen i yessefraw, han ad yessefraw ɣef wayen i yellan d leḥzen, yennuɣna, neɣ ad tafeḍ ad ixeddem isefra ɣef, akka ɣef lewṣaya, ad ixeddem isefra ɣef ddunit kan, ad ixeddem isefra ɣef wayen meḥsub i t-iɛettben.

Yella d iswi. Mhm. Iswi eh, ttekki akka deg konkur d win yerzan al waya. Ma yufiɣ ala win ay eh, iyi-d-iseknen, eh, ay-d-yemmalen abrid, apar Mass Udan Smaɛil. Mhm. As-cekreɣ mliḥ. Mhm. Netta taggara-agi mi yeɛlem d acu xeddmeɣ, yefk-iyi-d afud yeskan, iyi-d-ittemmal-iyi-d anda ara rreɣ, anda ara...

ad twali tawasifalin iman ida yewweḍ ad tseqsiḍ ad tawiḍ tirkis qqaren tiktiwin ad tuɣal ad tnadimt mliḥ aṭas aṭas akka n yimedyazen i yessulin asiwel-nsen ssebba n wacu ssebba n tfaskiwin-ayin Akka, ur tt-issin ara yiwen kan akka kan weḥd-s. Asefru niḍen

Urgaɣ targit tessewḥac, ur umineɣ fell-i ad yali wass. Qqareɣ tafrara yiṭij amenɛac, tamuɣli-w truḥ fell-s-as. Targit, ɣef yiwet n telwehmat, tezzi-d cḥal tikkal deg useggas, ima aṭas ɣur-s lmeɛnat, d awezɣi kan akka ad d-tas. Izedɣ-iyi ttexmam d tidet, yeṭṭef-iyi ula d lweswas. Mi d-mmektaɣ ad yi-d-qabel tcerket, tikkelt ad yuɣal ad uɣaleɣ ar yiḍes d afessas. Amer kan d tin yelhan, leɛmer-iw ad kkseɣ aɣbel fell-as, Iḍarren-iw ddeqs i yelḥan, d yir taswiɛt i lebda cfiɣ-as. Taswiɛt d lexyal i d-ẓriɣ, targa gatayt-i ad iyi-tewɛu. Xelɛeɣ, ggulleɣ, rfsiɣ, mennaɣ kan awer d-teḍru. Xersum d targit deɛɛuɣ, ataya ccṛa ifessi. Walaɣ iman-iw umneɣ, ṣṣbeḥ yuli, targit texsi. Genzeɣ cḥal i ferḥeɣ, a lxir-ik a Sidi Rebbi. Mi ldint wallen fecleɣ, nniɣ a wer d-uɣal yes-i. A mer tɛedda fell-i tin yelhan, iḍes ad d-yas d afessas, ad d-yales ayen yeḍran, targit d tazemnit ad d-tales, ad yales ayen yeḍran, targit d tazemnit d tedlas.

Yelha lukan yeɛni ma tɣareḍ asefru, ad tefkeḍ i usefru-nni lmelḥ, ad tefkeḍ i usefru-nni ṣṣifa, ad tefkeḍ i usefru-nni i s-qqaren tameslayt n usefru yakan s iman-is. Axaṭer ayen i walaɣ belli mi ara d-teɣreḍ asefru, teɣreḍ-it-id am wakken iceṭṭuḥ s leɣṣeb.

Targit. Urgaɣ targit tessewḥac. Urgaɣ targit tessewḥac Ur umineɣ ad yali wass. Urgaɣ targit tessewḥac Ur umineɣ ad yali wass. Qqareɣ tafrara am nɛac. Qqareɣ tafrara am nɛac Tamuɣli-w, tamuɣli-w Truḥ fell-s ass. Tamuɣli-w truḥ fell-as. Targit, targit iɣef iyi-tewtent lmeḥnat, tezzi-d acḥal tikkal deg useggas, tezzi-d acḥal tikkal deg useggas, imi aṭas ɣur-s lmeɛnat, imi ɣur-s aṭas lmeɛnat, d awezɣi D awezɣi kan akka ad d-tas, d awezɣi kan akka ad d-tas. Ihi ilaq s leɛqel, ilaq ad s-tefkeḍ rruḥ i wakken tamezwarut n tmezwura, amseflid win ara d-isellen, ad yesɛu lweqt i wakken ad iḥess. Akka, tis snat, ad yesɛu lweqda nek wakken ad ifehhem d acu i d-qqar deg usefru-nni. Ihi, yelha lemmer yeɛni asefru ad t-tefkeḍ akani ṛuḥ, yeɛni amek ara amek ara d-teɣreḍ asefru-nni. Wa ihi d asefru n usemmaḍ Targit. Asefru-nniḍen semmaḍ-as Temẓi.

Ad d-griɣ deg yir lḥala. Ussan d wussan i ḍeyyɛeɣ deg lebɣi-w ay s-semḥeɣ tenbeddal fell-i ula d ṣṣifa. Ad d-mmektiɣ leɛmer nniɣ stufaɣ. Ad d-iniḍ deg ddeɛwessu ay kerzeɣ amzun tudert d tanafa. Ɣef yal tiɣemmert ttbeddayeɣ d iwqifen ttmektayeɣ temẓi tettɛedday anafa. Ḥulfaɣ deg leɛmer-iw ay ḥeṣleɣ lexyuḍ lmex-iw ttcebbikeɣ lliɣ gar ifassen-iw d lamana Ay Illu ul-iw ay ɣulleɣ ay inut n wulem ɣur-s ẓedmeɣ yettɣiḍ ctaqeɣ-as lehna Ṣṣber d leqder lliɣ ssaǧaweɣ deg lxir sserbayeɣ rray-iw yeḍran yid-k ass-a Ṣṣber d leqder lliɣ ssaǧaweɣ deg lxir ay sserbayeɣ rray-iw yeḍran yid-k ass-a.

ɣef ayen i d-meslayt akka tura a tayni, tmeslayt belli am akken tella nndama, am akken tbeddel ṣṣifa, am akken yella kra n wugur, lyud kan ma d akeini d ilemẓi yeɛni i kem-yecban, yezmer yeɛni ad ineɣ mgal wanect-a yeɛni, contre wanect-a yeɛni.

Temẓi ɣur-sen am akken d yir tallit deg-i i ttɛicen, ladɣa m'ara d-yili akkayni ur yufi ara lxuz, ma ad tafeḍ m'ara d-yili deg leqray ur yerbiḥ ara, ad tafeḍ lwaldin-is wissen amek i t-ttwalin, ar taggara, donc ihi annect-a merra, bnadem deg leqray ad yesɛu. leḥwaǧ-agi deg uqerru-is, anect-agi merra ilaq ad ten-tir akken qqaren ɣef tama, wa ad ibedd ɣef lqedd-is, wa d netta ara yennaɣen temẓi-nni mačči d temẓi-nni ara t-innaɣen. Ladɣa yuɛer yiwen ma yella ur yesɛi ara akk yir win ara t-iwellhen deg lecɣal-is, aql-aɣ temẓi nettwali wa yecceḍ wa yeɣleḍ, nezmer ad t-nwelleh

Qqareɣ-as yemma d tawwurt n leḥnana, d tasarut n lehna, a Rebbi dewwem ittfeli. Baba anda ḥesleɣ yella awer yennuɣna, seg-s ttwaliɣ tilelli. Gma n tassa, d tigejdit n ṭṭmana, tamuɣli-s teččur d leḥnana, ala deg ddiq ur d-yenni. Weltma, tezga d čaqlala, axxam yessig zha, tezga deg wul d ayenni. Jeddi, ɣas iɣab fell-i lemḥibba s tezga, mennaɣ deg lǧent ad yethenni. Setti, d yemma-s n tafat-nni i d-yeǧǧan itri, ṭṭalabeɣ-as leɛmer s teɣzi. Setti, d yemma-s n tafat-nni i d-yeǧǧan itri, ṭṭalabeɣ-as leɛmer s teɣzi.

Wa d asefru ɣef twacult, asefru nniḍen s tmaḍa-s tamaziɣt. Qqareɣ-as dhiɣ, tedhem, nedha, maca d lawan-agi d ssebba. Beddleɣ, tbeddlem, nbeddel, nuɣal i neṭṭafaṛ d ayla n beṛṛa. Yak ayen iɛeddan d allaɣ i iḥuz, i icfan fell-as mačči drus. Deg wawal kan, ilsem icudd ɣef umezruy cwiṭ ssnemeɣ-as ḥkum-d. Ula d aɣrib fell-as mi d-yejba, yenna-yas ɛewqeɣ deg-s fhimeɣ acemma. Ur yeẓri d akken nnif-sin ad d-yekka iḥeqqer agerruj nekk wehmeɣ aya yeṭma tamaziɣt mačči d menwala maca ad nbeddel fell-as tikta ttru ay iẓri-w ttru ɣef wayen tettwaliḍ d asnulfu ad d-qqaren tutlayt-iw d aɣurru ur iban dɣa anda tleḥḥu aru ay imru aru Ɣef wayen susem amek ara teḍru. Ur iyi d qqar ay agdud ttu ala ɣef tmaziɣt ad yeqqim usefru. Ma d win yebɣan beṭṭu ar ɣur-neɣ ɣas ad yettu ɛeffu. Imi tamaziɣt d tajaddit ar ɣur-s aqlaɣ njebbu. Akken yebɣu yiɣzif usaru ixef-is yiwen wass ad d-yefru. Ihi tamaziɣt yes-s ur nkennu ass azekka fell-as ad nettaru. Ihi tamaziɣt yes-s ur nkennu ass azekka fell-as ad nettaru.

Tanemmirt a Taṣṣira ɣef wayen akk i d-tenniḍ tayni, awal s wacu ara tfakkeḍ nnuba im d-iṣaḥen. Tanemmirt i kečči a Mass Meḥṛuc i yefkan afud s tedwilt-agi, tanemmirt i Mass Udan Smaɛil, tanemmirt i twacult-iw, tanemmirt akk wid i ɣ-d-isellen. Ssarameɣ ssarameɣ llija n tura meṛṛa ad ṭṭfen abrid abrid akka i d-wwiɣ balak. Siwḍeɣ sslam-iw i twacult-iw, la famille Awcar, la rǧan xwali, Association culturelle Agraw Semɛun, la famille Ajwaddi, d widak akk i yi-ssnen s yisem-iw, yiwen kan n sslam akka d amecṭuḥ spécial i tyemmat-nnayeḍ i yi-d-irebban yemma-s n yemma akked baba-s n yemma, d nutni akk i akka rebban-iyi si temẓi, fkan-iyi leḥnana ara yi-fken baba d yemma akken ṣṣeḥ.